Għeżież telespettaturi jiena Darren Marmara nsellmilkom u nilqagħkom għal programm ieħor 30 minuta. Irrid qabel xejn nirringrazzjakom tal-feedback sabiħ illi qegħdin ittuna u tas-sostenn għaliex dana huwa il pratikament il-ġist ta' dan il-programm illi nwasslu lilkom politika attwali li tinteressa lilkom U dejjem nilqtu suġġett jew ilaqgħakom ma' mistiedna illi nibqa' ċert illi nolqtu issues illi litteralment jinteressaw lilkom. Bħalissa kif tafu, bdejna l-ġirja tista' tgħid għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u miegħi bi pjaċir nilqa' lill-Avukat Dottor Josdien Cutajar, nsellimlek u grazzi. Grazzi lilek tal-istedina u nsellem ukoll il-telespettaturi tagħna li qed isegwuna. Josian, inti ilek ftit fil-politika għaliex ukoll inti minority leader ukoll fil-Kunsilli Lokali, però x'dellek x'ħajrek biex inti toħroġ għal kandidat f'isem il-Partit Laburista għall-MEPs fl-elezzjonijiet li ġejjin? Kif qed tgħid tajjeb inti, ilni għal dawn l-aħħar sitt snin u nofs fix-xena politika għalkemm fuq livell lokali, grazzi wkoll għan-Nadurin li tawni l-fiduċja l-ewwel darba u li dak kien l-ewwel pass tiegħi fid-dinja politika u fil-kampanja elettorali bħalhom seba' snin ilu kont qed nikkampanja u nżur l-ewwel bibien u djar fil-żjarat man-nies fil-lokal tan-Nadur. Ikolli nammetti li Instigani l-Prim Ministru, il-deċiżjoni li nikkontesta minkejja li qiegħda ġa fil-politika u l-politika huwa hija nħares lejha bħala xi ħaġa li nimmilita fiha u xi ħaġa li jiena nista' nagħmel il-ġid biha u għalhekk il-politika nista' ngħid qiegħda ġo fija, kien ukoll il-Prim Ministru li, Ħeġġiġni li nagħmel dal-pass, mhux għax ma xtaqtx nikkontesta l-elezzjoni bħal din, iżda elezzjoni bħal din hija elezzjoni fuq pajjiż sħiħ li tirrikjedi ħafna ħafna ħin, ħafna enerġija pożittiva, minn dik m'aħniex neqsin għall-grazzja t'Alla, iżda deċiżjoni li trid tagħmilha b'mod informat. Però naħseb inti wkoll ħanejtek isek twielidt fil-politika, ġifieri jekk riċerkajt tajjeb inti dħalt fil-politika wkoll qabel gradwajt bħala avukat ukoll. Eżatt hekk hu. Ġifieri ġejja minn xi mkien imma din il-ħajra xi familjari jew inti kont dejjem midħla tal-politika? Ejja ngħidlek, il-ġenituri kienu jsegwu il-politika u l-Partit Laburista mill-qrib u kont insegwi magħhom. Però huwa semmaj il-ħajra u dak li nemmen fih li jiena rrid nagħmel il-bidla minn meta kont żgħira jiena dejjem sħaqt fl-importanza u emmint fl-importanza li inti mhux tikkritika iżda jekk qiegħda f'ambjent u x'inhu inti Kumitat fis-skola, inti x'kumitat fil-lokal u x'għaqda volontarja u x'fil-politika. Inti tista' ġġib il-bidla u huwa inutli li inti tikkritika biss jekk inti ma tagħmilx il-parti tiegħek u hemmhekk dejjem kont voċifera f'dak is-sens. Preżentament qiegħda wkoll fin-Nisa Laburisti u anke fid-distrett tal-Għawdex bħala President u anke nirrappreżenta l-Partit Laburista fil-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali fil-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu. Kif qed tgħid tajjeb inti, din hija elezzjoni mifruxa fuq pajjiż sħiħ, jiġifieri għandek id-distretti kollha u inti ġejja minn Għawdex. Naf ċert ukoll li qed tagħmel door to door, qed tiltaqa' man-nies, qed ikollok dawn il-laqgħat. Tara differenzi bejn Malta, bejn Għawdex, xi naħat forsi tal-pajjiż differenti? Ara, kull post għandu l-karatteristika tiegħu. U dak huwa s-sabiħ ukoll ta' din l-elezzjoni, filwaqt li hija elezzjoni estensiva ħafna u li tirrikjedi ħafna ħin u ħafna traġitt min-naħa l-oħra, però mill-aspett l-ieħor inti tintaqa' ma' karatteristiċi differenti, tmur postijiet differenti u tintaqa' ma' realtajiet differenti. Huma wkoll dawn ir-realtajiet Jiena huma n-nies li jagħtuni l-enerġija fil-politika meta niltaqa' ma' dawk il-persuni li jagħmlulek kuraġġ, inkella tintaqa' ma' dawk il-persuni li għandhom ċerta bżonnijiet u li għadna rridu naslu fejn fejn qed ninsemmu bżonnijiet uħud mill-bżonnijiet li għandhom in-nies tagħna. Dawk iħeġġuni lili biex ukoll nagħti sehmi fuq fil-politika anke fuq livell għoli. U xi ħaġa oħra li aħna bdejna fil-bidu huwa vera li kien Il-Prim Ministru b'talba pubblika li ħeġġiġni nagħmel dal-pass, però xi ħaġa wkoll li raġuni validissima għalfejn jiena ma stajtx ngħid le għal dit-talba u għal din is-sejħa kienet ukoll li jiena bħala ċittadina Maltija nweġġa' ħafna meta mmur barra mill-pajjiż u nisma' l-attakki fuq pajjiżna. U għaldaqstant ħassejt li dal-pass jiena bih nista' noffri servizz li jekk il-poplu jogħġbu jagħtini fiduċja, inkun nista' wkoll nirrappreżenta lil pajjiżi f'fora ogħla u anke nkun ta' tarka għal pajjiż tagħna. Ibgħad punt, u qed jitkellem ħafna fuqha l-Partit Laburista, l-ħsara kontinwa li qiegħda ssir fuq fora internazzjonali, speċjalment b'attakk politiku dirett fuq l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra mbagħad l-argument bil-kontra jkun illi dawn qegħdin jagħmlu xogħolhom, qegħdin jiddefendu l-interess ta' pajjiżna u allura qegħdin jikkritikaw fejn hemm bżonn anki jekk ma taqbilx mal-aġenda tal-Gvern bħalissa. Kif taraha din? Qed jagħmlu xogħolhom, huwa kontra, kif taraha? Ippermettili nirreferi għall-aħħar argument illi dawn qed jagħmlu xogħolhom. Ma naqbilx assolutament. Jiena narah jagħmel xogħlu favur il-pajjiż, dak li jqajjem issues fuq l-aġenda Ewropea li jaffettwaw direttament lil pajjiżna jekk għandna l-issue tal-immigrazzjoni u l-problemi li qed insofru għax m'hemmx biżżejjed burden sharing huwa hemmhekk fejn irridu nagħtu leħen lil pajjiżna, huwa hemmhekk fejn irridu naraw li l-Unjoni Ewropea tassisti fejn hemm bżonn. Il-burden sharing għadna ma wasalniex għalih. totalment, minkejja illi Simon Busuttil kif dħalna fl-Unjoni Ewropea wegħdna illi ħa jkun hemm il-burden sharing. Ma wasalniex illum il-ġurnata però grazzi għall-Prim Ministru Joseph Muscat li nesperjenza wkoll il-ħidma tiegħu ta' kuljum fl-uffiċċju peress illi ilni naħdem miegħu għal dawn l-aħħar erba' snin u nofs ukoll u nara d-dedikazzjoni u l-impenn favur il-pajjiż u s-soċjetà tagħna, grazzi għalih rajna żewġ Hemm ftehim, anke riċenti, wieħed minnhom illi fih rajna ftehim illi jagħti vantaġġ lil pajjiżna minn aspett, vantaġġ f'liema sens? L-immigrazzjoni irregolari u l-problemi li l-pajjiż tagħna għadu affettwat minnhom u fadlilna x'nagħmlu. Imma l-Prim Ministru laħaq ftehim illi fih l-Unjoni Ewropea, Anke aċċettat illi eħe Malta wara illi kienet umana, Malta wara illi hi qed timxi mar-regoli internazzjonali mhuwiex ġust li titħalla weħedha u għalhekk iktar pajjiżi jridu jerfgħu l-biċċa tagħhom. Wasalna, fadlilna. Imma huwa ftehim importanti, ftehim illi nħarsu 'l quddiem biex ikollna, ngħid jiena, iktar milli nibqgħu f'tim kull darba li tinqala' kwistjoni, soluzzjoni iktar dejjiema. U hemmhekk nixtieq nara l-Unjoni Ewropea taħdem iktar bis-sħiħ. Illi mhux nibqgħu nħallu f'idej pajjiżi żgħar bħal tagħna biex meta jinqalgħu daċ-ċirkostanzi jkollna nidħlu aħna biex nagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta' ħaddieħor, iżda jkollna liġijiet sewwa illi jkunu applikabbli għal kulħadd, liġijiet b'soluzzjonijiet dejjiema. Però f'suġġett iktar wiesa', ġifieri di tal-immigranti ilha tinqala', wieħed irid jara aktar naħseb fil-fond ta' dan is-suġġett, mhux kemm tgħid għax l-immigranti u għax jiġu minn pajjiż ieħor, għaliex fl-istess waqt Il-Gvern, f'ekonomija li litteralment sejra tajjeb, qiegħed jitlob ukoll biex barranin jiġu Malta, biex barranin jaħdmu ġewwa pajjiżna, anki minħabba l-iżvilupp li aħna ġo dal-pajjiż qegħdin għandna bħalissa u anki qegħdin nipproġettaw iktar fil-futur. Allura hemmhekk hemm l-għażla wkoll ta' liema nies għandhom jiġu, jiġifieri għandek min-naħa l-oħra qed nagħmlu wkoll, ħa ngħid hekk, imsejħa biex ċertu barranin jiġu jaħdmu Malta anki għax f'ċertu setturi bħal donnu l-Maltin ma jridux jaħdmu fih. U mbagħad min-naħa l-oħra fejn għandek l-immigranti li qegħdin jiġu f'pajjiżna tngħidulhom le. Hija iva, hija le, fejn hu l-bilanċ? Irridu nagħmlu distinzjoni u hekk ukoll anki t-telespettaturi li qed isegwuna tajjeb li nispjegaw għal min forsi ma jagħrafx biżżejjed did-distinzjoni. Għandek dawk il-persuni, eżattament, għandek dawk il-persuni li jaslu b'mod irregolari fil-pajjiż u normalment jaslu bid-dgħajjes. Tajjeb, F'pajjiżna, f'pajjiżi oħra jaslu jista' jkun anke bl-art, però fil-pajjiż tagħna jaslu bid-dgħajjes. U mbagħad għandek ukoll illi dawk aħna għandna l-obbligi internazzjonali illi nagħtuhom protezzjoni fejn hekk titlob il-liġi internazzjonali. U jekk daw japplikaw għall-ażil u m'għandhomx dritt għall-ażil hemmhekk il-pajjiż jibgħathom lura. Huwa mekkaniżmu separat. u mbagħad għandek pajjiżi illi minnhom jiġu l-ħaddiema, persuni biex jaħdmu li jkunu qed ifittxu xogħol hawn Malta. Skużani. Daw il-persuni wkoll għandek distinzjoni għax għandek uħud li ġejjin minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea u dawk iridu japplikaw għal liċenzja biex jaħdmu hawn Malta u jekk tingħatalhom ikunu jistgħu jagħmlu dan. U jkollok ħaddiema oħra li ġejjin mill-Unjoni Ewropea u li għandhom ukoll id-dritt li jaħdmu hawn Malta skont ir-regoli Ewropej kif għandu dritt xi ħadd Malti li jmur jaħdem f'pajjiż Ewropew, Membru Stat tal-Unjoni Ewropea. Iva, ma nistgħux intellgħu l-barrieri assolutament. L-ewwel nett, apparti l-obbligi u d-dritt li ċ-ċittadini Ewropej igawdu, ukoll l-ekonomija għandha bżonn dawn il-ħaddiema barranin f'ċerta oqsma. U għalhekk importanti li aħna meta nitkellmu, naraw li nindirizzaw dak li verament jimporta n-nies u jiena nemmen illi n-nies fil-fond ta' qalbhom li jimportahom huma li jkunu siguri, li jkunu rispettati mill-barranini li jiġu f'pajjiżna, li dawn il-barranin kemm jista' jkun jintegraw mal-kultura tagħna, kulħadd ikollu l-kulturi tiegħu imma tajjeb li jkun hemm rispett sħiħ lejn il-kultura Maltija u Għawdxija u li wkoll naraw illi jkun hemm integrazzjoni u sigurtà u għalhekk kien ukoll illi l-Gvern fl-aħħar budget nieda l-kunċett ta' safe cities u żied anke l-forzi tal-ordni f'ċerta irħula fejn hemm il-problemi ta' sigurtà. Però jekk għandi niġġeneralizza, ovvjament, għax dan fid-dinja dejjem hemm it-tajjeb u dejjem hemm il-ħażin. Però il-kritika l-iktar li ssir kontra dawn l-immigranti, mhux neċessarjament għax huma suwed fl-opinjoni tiegħi, imma minħabba dak li semmejt inti li dawn it-tip ta' nies repetittivament anki tisma' fuq il-media li kien hemm inċident u dejjem ikunu involuti huma, ħafna minnhom ikunu wkoll criminal offence, jiġifieri dawn prattikament tibża' li tgħix magħhom, dawn huma realtajiet, jiġifieri naħseb it-telespettaturi jekk huma mill-Marsa pereżempju fost oħrajn qegħdin jgħixu f'terrur minn dawn it-tip ta' nies. Huwa mod allura mbagħad forsi hija soluzzjoni fejn u anki hawn għandek moviment hawn Malta wkoll fejn jgħidu le ntellgħu l-barrieri tipo kif għamel jew irid jagħmel Salvini ġol-Italja u tagħlaq il-portijiet. Hija politika u Malta jew le? Malta għal darba oħra minkejja li Salvini qed jipprova jalaq il-portijiet fil-verità għandu l-obbligi internazzjonali u ma jawgurax tajjeb għal pajjiż demokratiku bħal Malta li ma jonorax l-obbligi tiegħu. Li rridu naraw hija nkunu realistiċi. Għandna l-obbligi internazzjonali, għandna l-obbligi Ewropew u dawn irridu nonorawhom ma noqogħdux inwebblu n-nies mod ieħor. Imma min ma jonorhomx, mhux fl-Unjoni Ewropea qiegħed ukoll? Jiġifieri jekk qed ngħidu għall-istess li qed inti għal Berdin xi qiegħed, dak il-pajjiżi li mhumiex qed jagħmlu sehemhom mhumiex qed jieħdu numru ta' immigranti. Dak mhux l-Unjoni Ewropea wkoll? Huma mistoqsijiet tan-nies dawn aktar minn kollox ta' ġifieri. Le, in-nies għandhom raġuni li jistaqsu. U nies li jgħixu f'areas problematiċi bħalma semmejt fil-Marsa għandhom raġun ukoll li jkunu nkwetati anke minħabba l-liġi li jinqalgħu xi inċidenti. In-nies ma nagħtihomx tort jiena, u ma nagħtihomx tort li jistaqsu u jgħidu għalfejn l-Italja tagħmel hekk u Malta le. Imma fil-verità, l-Italja xorta għandha l-obbligi fuqha. U inti, il-komunità internazzjonali tkun qiegħda tħares lejk u eventwalment tista' wkoll tinforza fuqek fejn għandek l-obbligi. Għaldaqstant importanti li aħna nħarsu li jkun hemm is-sigurtà, inkomplu nissieltu li l-Unjoni Ewropea terfa' iktar għax hemmhekk għadna kif kif għedt għedt qabel għalkemm il-Prim Ministru tagħna rnexxielu jġib żewġ żewġ agreements tajbin għal għal dik iċ-ċirkustanza partikolari li konna fiha u mhux talli ġab l-agreement talli apparti li ttieħdu lura dawk l-immigranti li li ġew minn fuq dak il-bastiment riċenti anki ttieħdu wkoll l-immigranti li daħlu Malta qabel biex dan ipatti għal dak li għamlet Malta, għax hekk għandu jkun. Min jimxi tajjeb m'għandux jiġi ppenalizzat, mhuwiex ġust li għax ħadd ieħor ma jerfax tiġi ppenalizzata Malta jew issofri Malta. Malta tħares lejn l-umanità, imma kif dejjem jgħid il-Prim Ministru, irridu nħarsu wkoll l-interess nazzjonali u s-sigurtà tal-pajjiż u rridu nilħqu bilanċ. U rridu nkomplu aħna inkomplu nissieltu mal-Unjoni Ewropea biex din terfa' iktar. Inti meta tkun f'għaqda jew unjoni, suppost illi nkunu solidali flimkien. Fejn hu l-ispirtu soċjali tal-Unjoni Ewropea? Fejn hu l-ispirtu solidali tal-Unjoni Ewropea? Jngħid jiena jekk l-Unjoni Ewropea falliet fuq dan l-aspett uman, falliet fuq dil-problema tal-immigrazzjoni u mhux se tipprovdi soluzzjoni dejjiema, għaldaqstant L-għan soċjali mhux qed jintlaħaq u għaldaqstant mhuwiex ġust għax l-Unjoni qiegħda hemm fit-tajjeb u l-ħażin. U jekk pajjiżi, anke pajjiżi żgħar bħal tagħna, għax minkejja ċ-ċokon tagħna aħna għandna vot daqs ħaddieħor. Ma nistgħux ninjoraw dan realtajiet u l-Unjoni Ewropea għandha tbiddel ir-regolamenti ta' Dublin, għandha tbiddel il-policies tagħha biex naraw li jkun hemm selezzjoni effettiva f'dal-każ. Issue oħra li ħafna jqisuha bħala diskriminazzjoni wkoll hija d-delizzju tal-kaċċa u l-insi. Ġifieri hija issue taħraq anke bħalissa, ġifieri nafu n-nassaba bħalissa il-korla li għandhom bħalissa għaliex ma jistgħux jeżerċitaw l-eżerċizzju d-delizzju tagħhom u dana kien propju ġej minħabba li Malta sieħbet fl-Unjoni Ewropea. Id-delizzji tagħna u t-tradizzjonijiet tagħna għandhom jiġu mħarsa. Issa, in-nassab u l-kaċċatur ħa jgħidli, Imma d-delizzju tiegħi mhux qed jiġi mħares. In-nassab bħalissa huwa urtat, għax id-delizzju li kien jipprattika b'mod sħiħ qabel mhux qed jipprattikah b'dak il-mod. Jiena li ngħid huwa li Kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Però jiena bħala ċittadina Maltija u Għawdxija, kif nara li pajjiżi oħra qed jitħarsu t-tradizzjonijiet u d-delizzji tagħhom, jiena nixtieq nara u nixtieq naħdem biex dawk id-delizzji u t-tradizzjonijiet u mhix tal-kaċċa u l-insib u mhix delizzji jew tradizzjonijiet oħra tal-pajjiż jitħarsu wkoll. għax mhuwiex ġust li pajjiżi oħra jitħarsulhom id-delizzji u tagħna le. Il-problema però ma nistax ma nsemmix hawnhekk illi meta l-Partit Nazzjonalista kien qed jinnegozja l-pakkett tad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, n-negozjar ma sarx b'mod tajjeb. U dan minkejja l-wegħdi ta' Simon Busuttil, ta' Eddie Fenech Adami, lill-kaċċaturi u n-nassaba, dawn il-wegħdi kienu wegħdi fierħa, kienu wegħdi biex jattiraw il-vot tagħhom għad-dħul, però huwa ta' dispjaċir u tal-mistħija illi l-kaċċatur u n-nassab intuża f'dak il-mument b'konvenjenza politika u mbagħad ma ngħatax dak li kien imwiegħed. Ara pajjiżi oħra għax innegozjaw b'mod tajjeb u għax ħadmu b'mod għaqli, id-delizzju tagħhom ġie preservat. Hawn Malta, il-Partit Laburista kif tela' fil-Gvern, reġa' fetaħ l-istaġun tal-insib. Imma kellna l-Kummissjoni Ewropea li kienet watchdog fuqna u kellna wkoll deċiżjoni kontrina mill-Qorti Ewropea. Filwaqt illi aħna ma nistgħux ninjoraw dik id-deċiżjoni, dik id-deċiżjoni ma qaltilniex daqshekk insib għal kollox, imma poġġitilna ukoll wegħid fuqna. U l-Gvern bħalissa wkoll qiegħed jara kif u x'jista' jagħmel f'dal-każ. Jiena dejjem ngħid li meta jkollok negozjar fażoll, meta kuntratt ma jiġix negozjat b'mod tajjeb, meta ftehim ma jiġix negozjat b'mod tajjeb, wara tipprova tbiddel imma inti hemm limit sakemm tista' tbiddel dak li int rabat bih. U dak li ġara f'dal-każ. Jiġifieri jiena mhux ħa ngħid lill-kaċċatur u nassab, isma', serraħ moħħok għalkollox għax jien ma rridx inkun dik il-persuna illi nimla ras dak li jkun li mhuwiex ġust għal konvenjenza politika kif għamel il-Partit Nazzjonalista fil-passat. Imma jiena lill-kaċċatur u nassab li nista' ngħidlu li jekk jien inkun eletta fil-Parlament Ewropew, jekk il-poplu jogħġbu jagħtini l-fiduċja, jiena ser naħdem bil-limiti li hemm u bil-mod tiegħi, għax ovvjament jekk ikun hemm ċerta limiti imposti, jiena rrid naħdem magħhom, jiena ser naħdem biex il-delizzji tagħna u t-tradizzjonijiet huma x'inhuma, jingħataw prijorità wkoll. Fil-fatt biha ġej, peress din ovvjament ngħidlek f'kampanja wkoll, jiġifieri l-elezzjoni waslet fil-qrib u jibdew dawn it-tip ta' ta' wegħdi, dak li jkun ikun jixtieq u minn tolqtu direttament, però jekk ikun iktar forsi fil-konkret, u qed tgħid jekk inti tkun eletta, ħa jkollok imma spazju, jiġifieri hija xi ħaġa li lesta di allura ma jista' jsir xejn, min-naħa l-oħra hija xi ħaġa li nistgħu nirranġaw, hemm metodu li nistgħu l-kaċċa u l-insib jerġgħu jkunu kif kienu qabel fil-verità? Biex inkunu iktar konkreti għax ovvjament dak li jkun qed jistenna jgħidlek imma Ħa nerġa' noħroġ, ħa nibqa' hawn, fimt? Jekk hija le, rridu nkunu ċari man-nies ngħidulhom isma' dan il-ftehim sar, in-negozjati saru, m'hemmx x'tagħmel. U għandna nkunu naħseb bl-onestà man-nies li huma fid-delizzju tal-kaċċa u l-insin. Jekk min-naħa l-oħra hemm ċans, allura iva hemmhekk inwiegħdu li tkun tista' twiegħed li tgħid se taħdem biex tagħmilha. Hemm mod, hemm spazju fejn nistgħu nġibu l-kaċċa u l-insib lura kif kienet qabel? Kif kienet qabel ngħid jiena diffiċli għax in-negozjar ma satx ma sarx tajjeb mill-bidu. U llum il-ġurnata qegħdin f'Unjoni Ewropea illi tpoġġi ċerta restrizzjonijiet u għaldaqstant anki f'da' delizji rajna illi iddaħħlu ċerta regolamenti u ċerta limiti. Però jiena nżomm ma' dak li wkoll qed jgħid il-Gvern u l-Partit Laburista fil-Gvern preżenti, illi preżentament qiegħed jistudja d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea u qiegħed jara x'jista' jsir fil-konfront. Il-Gvern għadu ma kkommettiex mod jew ieħor, għax il-Gvern għandu sitwazzjoni quddiemu illi jrid jidħol fiha fid-dettall u jrid jara wkoll, għat-termini anke tad-deċiżjoni li kien hemm, x'wieħed jista' jagħmel u x'wieħed u x'jista' jsir fil-konfront tal-insib. Però, kif qed ngħid tajjeb, il-Gvern għadu qed jistudja dil-possibilità. Issa, jiena hija kwistjoni ta' prinċipju. Jista' jkollok persuni li jgħidulek isma' jiena mhux ser noqgħod naħdem favur it-tradizzjonijiet u d-delizzji Maltin u Għawdxin jew hemm xi tradizzjoni minnhom illi jiena ma naqbilx magħha u dak kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Però jiena li nista' ngħid huwa illi bħala Maltija jiena favur id-delizzji u t-tradizzjonijiet. Issa jista' jkollna xi limiti imposti mill-Unjoni Ewropea u hemmhekk jekk hemm limitu għandek limitu sakemm tista' taħdem. Però dan ma jfissirx illi aħna naqtgħu qalbna. Fejn hemm x'jista' jsir, hemm x'jista' jsir u naraw jekk hemm derogi x'jistgħu jiġu applikati, wieħed irid jistudjahom u jagħmilhom. Issa, id-deroga mhux ser napplikaha jiena, ser japplikaha, jekk ikun hemm ċans għaliha, il-Gvern, tajjeb? Però jiena bħala persuna, jiena bħala Josien, jiena nemmen fit-tradizzjonijiet u d-delizzji. Hemm ukoll grupp ta' Maltin li naħseb meta naraw il-mixja li mxejna bħala Malta fi ħdan l-Unjoni Ewropea, tlaqna minn le u min jgħid iva, issa b'xi mod għandna l-esperjenza tagħha, dħalna fiha, u għad hawn xorta grupp kbir ta' nies, fl-opinjoni tiegħi, li forsi ma jħossux Ewropew. Jiġifieri din il-kwistjoni ta' Unjoni magħquda, pajjiżi flimkien, naħseb xorta għad hemm element fejn wieħed iħossu Malti, l-ieħor iħossu Franċiż, l-ieħor iħossu Ġermaniż. U allura forsi għad m'hemmx dak il-link illi fil-verità tagħmilna Ewropew. Waslet l-elezzjoni u għad hemm nies li jgħidlek jiena fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew jien ma nivvutax. Jista' jkun Laburist, jista' jkun Nazzjonalist, dejjem tradizzjonalment dejjem ivvota. Però ma jemminx fl-Unjoni Ewropea għaliex ma jħoss dak il-viċinanza, ħa nuża dik il-kelma, bejn Malta u l-Unjoni Ewropea u hu bħala ċittadin iħossu forsi solitarju waħdu fejn din l-istituzzjoni daqstant kbira. X'inhu l-messaġġ tiegħek lejn dawn in-nies? Jiena appell wieħed l-ewwel nett li l-vot huwa arma pożittiva. U jiena l-appell tiegħi lill-poplu huwa li l-vot jutilizzah u jutilizzah b'mod sew u jutilizzah lejn dawk il-persuni li verament jemmen li jistgħu jirrappreżentawh lilu u anke lill-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Issa, hija realtà li l-poplu nħossu xi ftit jew wisq distakkat mill-Unjoni Ewropea. Kultant ukoll ngħid jiena għax Ma nispjegawx ukoll biżżejjed kemm l-Unjoni Ewropea fil-verità taffettwa l-ħajja b'mod tanġibbli tan-nies. Nuqqas t'għarfien qed tgħid, hux hekk? Eżatt. Jiena ngħid nuqqas t'għarfien ukoll għax anke jiena qabel ma kontx konxja biżżejjed. Meta kont qed nistudja fil-kors tal-liġi u kellna l-credit tal-European Union Law u tibda tinduna kemm diversi liġijiet, diversi standards li jidħlu ġejjin mill-Unjoni Ewropea, hemmhekk tibda tirrealizza l-impatt illi huwa iktar wiesa' minn dak illi verament naħsbu. Aħna meta naħsbu dwar l-Unjoni Ewropea, naħsbu dwar l-immigrazzjoni li affettwatna, naħsbu dwar id-delizzji u t-tradizzjonijiet tagħna li ġew affettwati, all right, nħarsu wkoll lejn fondi Ewropej li, jimpattawna mbagħad f'dak is-sens b'mod pożittiv, però hemm ħafna iktar minn fejn tidħol l-arja iktar nadifa u kontrolli fuq l-arja u fuq l-ambjent ukoll għal standards fl-ikel li nieklu u nikkonsmaw, fit-teknoloġija, ġifieri l-Unjoni Ewropea taffettwa b'mod konkret aktar milli naħsbu. Huwa issa sta għar-rappreżentanti li jkunu eletti li jġibu l-Unjoni Ewropea iktar viċin il-poplu wkoll, li jispjegaw iktar il-ħidma li qed issir u jispjegaw kif il-poplu jista' jibbenefika iktar. Importanti però li l-voti isiru. Jiena minn hawn nappella, jiena ħierġa f'isem il-Partit Laburista, nappella lit-telespettaturi biex Mejju li ġej imorru u jivvotaw lill-kandidati kollha Laburisti. Jiena tewġagħni qalbi kif għedt qabel Meta nisma' l-attakki illi saru fuq Malta, mhuwiex ġust illi nattakkaw b'dak il-mod. Jekk inti trid taħdem favur il-pajjiż, ħa ssemma' l-problemi tal-pajjiż, ħa tagħti direzzjoni kif l-Ewropa, bħala Ewropa, tista' tmur iktar 'il quddiem, kif tista' ssolvi iktar u tagħti iktar soluzzjonijiet, iżda mhux li tattakka l-pajjiż b'mod inġust u qarrieqi. Nhar il-Ħadd li għadda l-Prim Ministru waqt l-attività li jkollu nhar ta' Ħadd spjega li huwa l-Partit Laburista bħala l-unika partit f'Malta li jista' jiggverna. Min-naħa l-oħra l-Partit Laburista wkoll għadu jsostni li huwa l-underdog. Kif tara di? Ara, nibda biex ngħid li l-Prim Ministru kien realistiku meta qal li hu il-Partit Laburista hu l-unika partit li jista' jiggverna, mhux biex ikun arroganti, imma hija realtà. Il-Partit Nazzjonalista bħalissa mfarrak f'elf biċċa. Hemm diżgwid intern, diżgwid li huwa sta għall-Partit Nazzjonalista li jirranġa, però il-pajjiż irid il-persuni li jiggvernaw li jkunu motivati li jkunu ffokati fuq il-ġid tal-pajjiż u mhux fuq il-firda interna u għaldaqstant iva, illum il-ġurnata, il-Partit Laburista kiseb il-fiduċja tal-poplu mhux bla ħidma ta' xejn, iżda b'ħidma sfieqa illi dejjem għaddejja. Ħidma li ma ssirx lejliet elezzjoni biss, iżda matul leġiżlatura sħiħa. Ħidma illi tagħraf illi baqa' xi jsir. Tagħraf il-weġgħat tan-nies, tagħraf illi fadal setturi li għadna rridu nindirizzaw. Għax ma nistgħux aħna nkunu fil-politika, ma nistgħux aħna nkunu aġġornati u ma nistgħux ingawdu l-fiduċja tal-poplu jekk aħna ma nkunux kontinwament qrib in-nies, nisemgħu l-weġgħat tan-nies u dejjem nippruvaw nbiddlu għall-aħjar. Dottor Josian, il-programm għadda, tista' tgħid in-nofsija malaj ittir. Jiena nawguralek kull suċċess fl-elezzjonijiet li se tieħu sehem fihom inti wkoll. Imma lilkom telespettaturi nirringrazzjakom talli kontu magħna u nagħmel appuntament għal programm ieħor bħal-lum Ġimgħa fl-istess ħin.